Büyük Allah Tealanyň ady bilen Assalamaleykum hormatly tamaşaçylar. Heftäniň habarlaryna men Nurmuhammet Nedim bilen Radio Türkmen arkaly hoş geldiňiz. Yslamy Emirligiň sözçüsi Zabihullah Mujahid Dohadaky geçirilen üçünji ýygnagy Afganystan üçin musbat netijeli bolanlygyny aýtdy.

Afganistanyň howaýy herimine tajawuz bolýanlygyny, bul tajawuzy mahkum edenligini we Afganistanyň içer meselelerine başga ülkeleriň goşulmasyna ijaza bermejegini aýdanlygyny aýtdy. Yslamy emirligiň Muhajirler wezirligi soňky bir aýyň dowamynda birlek on bäş müň afgan muhajirleriň Iran we Pakistandan Afganistan gelenliginden habar berdi. Bul wezirligiň sözçüsi Abdulmutallib Hakkani bul muhajirleriň togsan sekiz müň sanysy Irandan we on ýedi müň sanysy hem Pakistandan gelip, bazyýleri mejbury we bazyýleri hem öz istekleri bilen gelendigini aýtýar. Bu arada Iran we Pakistandaky afgan muhajirler bul ýurtlarda ýaşaýyşyň günbe-günden gyn bolýanlygyny aýtýarlar.

Bu arada Milli ihsaýýa we maglumat edaranyň sözçüse Muhammet Halim Mürafe bul edaranyň elektroniki tezkire paýlaýan merkezlerine köpeltmek üçin köşiş etýänligini aýdyp, soňky aýlarda on ýedi sany tezkire paýlaýyş merkezini bazi welaýatlarda gurşanlygyny aýtýar. we hem-de bul edaranyň mesullary häzir bütin ýurt boýunça ýetmiş ýedi sany tezkire paýlaýan merkeziň barlygyny aýtýarlar. Yslamy Emirligiň Senat we Tijarat wezirligi şol hijri-şemsi ýylyň owalky üç aýynda üç ýüz dört million dollarlyk Afganistandan daşary ýurtlara sadrat bolanlygyny aýtdy. Bul wezirligiň sözçüsi Abdussalami Jawadi Ahundzada şul on dört ýüz üçünji ýylyň owalky üç aýynda ýurduň sadrat we waridaty iki milliardu bäş ýüz ýetmiş ýedi million dalarlyk bolup, munuň içinden üç ýüz dört million dalarlyk sadrat we iki milliardu iki ýüz ýetmiş üç million dalarlyk hem waridat bolanlygyny aýtýar. Bu hem-de köpüräk sadratlar Pakistan, Iran, Dubaý, Hind, Ütriş, Özbegistan Russiýa we bazi başga ýurtlara bolalygyny aýtýar. Ýunisef Afganistanda bir ýüz togsan mektebiň binasyny täzeden gurşajaklygyndan habar berdi. Ýunisefiň Afganistandaky defteri seýşenbe, on ikinji saratan, bul işiň Urupa Bileleşiginiň mali hemaýaty bilen boljagyny aýdyp, bul mektepleriň gurşalmagy iki ýüz müň çaganyň okuw okymasyna sebäp bolýanlygyny aýtýar. Bu arada Ýunisef iki müň ýigrimi dördünji milady ýylyň owallarynda altmyş feýset gyzlar we kyrk alty feýset oglanlaryň okuwdan mahrumlygyny elan edente. Yslamy Emirligiň Senat we Tijarat wezirliginiň başlygy Nuriddin Azizi seýşenbe bir resmi sapar arkaly Uzbekistan ýurduna gitdi.

Iran ýurduň Içeri işler wezirlige Iranyň jumhurbaşlyk saýlawynyň ikinji döwre gidenliginden habar berde. Bul wezirlik bul saýlawa kandit edenleriň hiç birise elli fisetden ýokary raý alyp bilmedigi üçin bul saýlawyň ikinji döwre gidenligini aýdyp we bul jumhurbaşlyk saýlawyň ikinji döwre saratan aýyň on bäşinde boljagyny aýtýar. Eýranyň Içeri işler wezirliginiň aýdyşyna görä, ýigrimi dört million raýdan Masude Pizişkian, on million gowrak raý, Saidi Jalili, dokuz aşariýe dört million raý, Muhammad Bakir Kalibow, üç aşariýe üç million raý, we Mustafa Pur Muhammadi, iki ýüz alty müň raý, aldylar. Bu arada, saýlawyň owalky döwründe üç aşariýe üç million raý alan Muhammad Bakir Kalibow ikinji döwürde Said Jaliliden hemaýat etdi.